Nawr, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud burgers. Dwi'n caru burgers. Fi'n yn gwybod beth sy'n dan nhw, ond fi'n meddwl, sdim byd well pan fi'n mynd allan i tŷ bwyta a just gofyn am burger efo loads o toppings arno fe. Ychwanegwch 200 a hanner gram o fflwr a 4 gram o furum sych. Rhoi'r halen mewn ochr arall y bowlen. Peidiwch rhoi fe ar y burum neu wneith fe lladd y burum cyn i fe cael unrhyw gyfle i weithio. So yn rhoi ychydig o siwgr mewn hefyd. Ychydig o fenyn. Y reswm dwi'n rhoi siwgr a menyn a llaeth yn y rysáit yma yw dwi eisiau'r bara i fod ychydig bach fwy moethus. Ychwanegwch 100 mililitr o laeth a 70 mililitr o ddŵr. Gallwch chi wrth gwrs wneud hwn yn y peiriant efo'r bachyn bara, ond dyw'r toes yma ddim yn mynd yn rhy sticky, felly dwi jyst mynd i wneud e dan dwylo heddi. Nawr, sdim fflwr na olew na dim byd y fi ar yr arwyneb fan hyn. Chi jyst angen gweithio fe tan bod e'n esmwyth. Fi'n aml yn cael pobl yn gofyn i fi os oes rhyw techneg sbesial i gweithio'r toes pan chi'n ei bara. Mae pob pobyd efo steil gwahanol, ond be fi wastad yn dweud yw defnyddiwch unrhyw techneg chi moyn. Be sy'n bwysig yw bod chi'n gweithio'r toes. Dych chi angen gweithio'r gluten, felly bod hwnna wedyn yn wneud i'r toes i brofi bod e'n mynd i bod yn strwythur neis pan mae fe 'di pobi. Chi angen gweithio fe am o leiaf 5 i 10 munud, mae'n dibynnu ar faint mor gyflym dych chi'n wneud stwff. Chi'n gwybod pryd mae fe'n barod, newch chi weld y gwahaniaeth. Chi'n gallu gweld nawr bod e'n rili stici a mewn rhyw 5 munud bydd e'n esmwyth neis a mi fydd e yn bownsio nôl pan dwi'n cyffwrdd e. Felly, mae hwnna'n barod i fi. A chi jyst yn mynd i tynnu hwn mewn i rhyw belen bach tin. Felly jyst tynnwch darn o'r ochr a tynnu e mewn i'r canol. Jyst cadwch mynd rownd a rownd fel yna. Unwaith mae'n barod, rhowch chydig o olew yn y fowlen. bydd e'n haws tynnu'r toes mas nes mlaen. Gadewch iddo brofi am o leiaf awr. Wel, mae hwn wedi dyblu'n really dda. Really hapus efo hwn. Just caru arogl byrym. Mae fe jyst yn anhygoel. Rholiwch a rhanwch y toes mewn i bedwar darn. Urwch y tin. Yna rholiwch y darnau mewn i beli a'i gosod ar y tin. Gadewch i brofi eto am hanner awr. Cymysgwch un wy gyda phinsied a halen a brwsiwch y wyneb. Gwasgarwch hadau sesame a'u pobi am bymtheg i ddeunaw munud. Yn y marn ni, y ffordd orau o wneud byrgyrs yw cadw pethau'n syml. Y cwbl sydd angen yw cig eidion o safon uchel, pincher o halen a phupur, a phadell ffrio twym. Ffriwch y byrgers am rhyw ddau funud cyn eu gwasgu'n fflat a'u fflipio. Rhowch sleisen o gaws ar y byrgers, diferyn o ddŵr ac yna'r clawr am 30 eiliad. Dwi'n hoffi byrgers efo digon o mayonnaise, letys, Winwn sim coch, tomato a gherkins ac ar ochr arall yr ôl cymysgedd o fwstard Americanaidd a sos coch. Fi'n rili hapus efo hwn. Ma' hwn yn edrych yn lysh.